Onda ene topragyň ýylysy, zenan kalbynyň mähri, gözel tebigatyň nurana keşbi jemlenendir. Ol, esasanam, mekdep döwrüni ýatladýar.
Çykaraýynmy köçede şo tahýany? Mol-mol käýäp duran-a. Mugallymlardan gorkanym üçin geýemog-a. Çykar-da onda!
Ýok, birinjiden-ä bu tahýa ata-babama hormat. Ikinjidenem kelläm bolany üçin geýýän. Üçünjidenem.
Tahýa halkymyzyň milli aýratynlygynyň nyşanydyr. Ol milli başgaplaryň arasynda çeperçilik taýdan tapawutlanýar. Tahýanyň tikiliş we bezeliş işlerine seredeniňde, ony diňe keşdeçilik işi däl, sungat derejesine ýeten senetdir diýip bolar. Gynansak-da, tahýanyň döreýiş taryhy barada elimizde maglumatlar ýok. Ýöne tahýanyň dörän döwürlerinde tahýalar uzak wagtlap geýmek üçin niýetlenip, örän berk tikilipdir. Reňkiniň solmazlygy üçin tebigy boýaglar goýulypdyr. Tahýanyň beýleki egin-eşikler bilen aýratyn sazlaşykly bolmagyna gelin-gyzlarymyzyň tahylara öz arzuwlaryny siňdirip, dürli keşpler çekmeleridir. Tahýanyň ynsan üçin peýdasy uludyr. Ilkinji nobatda, adam saglygy üçin tahylar ähmiýetli bolup, ol örän ýeňil we gemik üçin amatlydyr. Adamyň kellesini tomusda güneşiň ýiti şöhlesinden, gyşda bolsa sowukdan goraýar. Gyşda nähili sowukdan gorar diýip sorarsyňyz. Öňki döwürlerde çagalar üçin niýetlenip, gulaklaryny ýapýan we kähalatlarda içinde ýukajyk pamyklar bilen örtülen tahylar tikilipdir. Saçyň düşmeginiň öňüni almakda hem tahýanyň aýratyn peýdasy bardyr. Tahýa saçyň çalt hapalanmagyny hem-de howadaky hapa bölejikleriň, ýagny mikroblaryň kelläňe aralaşmagynyň öňüni alýar. Şonuň üçin hem tahýany yzygiderli geýipdirler. Şu nukdaýnazardan häzirki döwürde tahýalar diňe milli aýratynlygymyzy aňlatmak bilen çäklenmän, Saglygyňyzy goramak üçin näh ähmiýetli bolandygy sebäpli mekdep lybasy hökmünde kabul edilýär. Tahýanyň çaga edep-terbiýe bermekde hem ähmiýeti uludyr. Ol adamy diňe bir gelşikli däl-de, edepli hem görkezýär. Bilişiňiz ýaly, hormatly tomaşaçylar, jemgyýetimizde oglan we gyzlaryň geýen tahýalary bam-başgadyr, tapawutlydyr. Gyzlaryň geýen tahýalaryna Gül ýaýdy. Olanlaryň geýen tahylaryna ak gaýma diýip atlandyrýarys. Gül ýaýdy ýa-da gül tahy hem diýip atlandyrylýar. Gyzlaryň buýsanjy gül tahy. Gyzlarymyzyň gül tahylary suratda görşüňiz ýaly saçlaryny iki örüp, örülen saçlaryny öňüne atyp geýýärler. Gül tahylar gupbaly we gupbassyz, Şaýly we şaýsyz geýlipdir. Gyz gelşigi gültahylaryň sarpasy belentdir. Ol diňe bir başgap hökmünde däl, eýsem gyzlyk buýsanjy hökmünde hem ilimizde has söýülýär. Köp halatda türkmen gelin-gyzlarymyzyň başgaplary biziň däp-dessurlarymyz bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Meselem, gyz durmuşa çykanda Onuň baş gabyny aýalyňky bilen çalşyrypdyrlar. Bu däbe baş salma diýilýär. Baş salnanda gelniň gupbaly tahýasy öz baldyzyna berilýär. Baş salnanda gyzyň tahýasy aýrylyp, onuň ýerine gyňaç daňylýar, saçlarynyň örümi üýtgedilýär we saçlary arkasyna atylýar. Bu däp-dessurdan düşünişimiz ýaly, durmuşa çykmadyk gyzlar saçlaryny iki ýa-da birnäçe örüm edip, öňlerine atýarlar. Durmuşa çykanlaryndan soň bolsa, saçlaryny arkalaryna atýarlar. Enelerimiz gül ýüzli gyzlarymyzyň ýylyň bütin möwsüminde, on iki aýyň dowamynda gül-gunça ýaly gözel bolmagyny we bagtynyň hem güllemegini arzuw edip, gül tahlylary deň ölçekde on ikä bölüp, Her bölegiň öwrümlerini Aý keşbinde keşderäpdirler. Indi bolsa atalarymyzyň, agalarymyzyň, goç ýigitlerimiziň we babalarymyzyň müň bir höwes bilen geýýän ak gaýma tahýasyna geleliň. Ak gaýma erkek kişileriň mertebesidir. Ak gaýma tahýalary erkek kişileri juda nazar-kerde görkezýär. Gultakylardan tapawutlylykda, ak sapakda tikilen gaýmalaryň köplügi sebäpli ol Akgaýma adyny alypdyr. Arzuwçyl gelin-gyzlarymyzyň özlerini özlerine taý boljak ýigidiň ýüreginiň juda ak, kalbynyň päk bolmagyny arzuwlap, ak gaýma nagşyny taslan bolmaklary ahmal. Erkek kişileriň geýýän ak gaýma nagşynyň biçüwi, nagşy özboluşlygydyr. Ak gaýma tahýanyň depesinde ýerleşdirilen nagyşlar aýratynlygyna alnanda goçuň şahynyň şekilini emele getirýär. Türkmeniň erkek oglanlarynyň goç ýigit, gerçek ýigit bolup ýetişmeklerini arzuw edip, keşderäkdirler. Eneler tahýadaky nagyşlary düşündirip, oglana Goç ogul bolduň! diýmegi onda tahýasyna bolan buýsanjyny artdyrýar. mertleşdirýär, çydamlylygy ösdürýär. Özünde çuň manylary göterýän Tahýany geýenden soň oglan özüni uly adam ýaly alyp barmaga çalyşýar. Edebi artýar, kelpeňlik etmejek bolýar, sylag-hormatyň nämedigine düşünip ugraýar. Türkmen Tahýasynyň ýene-de bir gymmatly aýratynlygy ol örän elýeterlidir. Mysal üçin, ýaponlaryň özleriniň ýaponlyklaryna buýsanyp, gadymy gelip çykyşlaryny hormatlap, geýýän kimonolary ýaly gymmat düşýän eşik däldir. Tahýa hakynda birnäçe goşgular hem bardyr. Bu wideoda tahýanyň iň möhüm many-mazmunyny aýdyp geçdim. Ýöne, ýaşalýan ýerleriň aýratynlygy sebäpli tahýalaryň birnäçe dürli nagyşly görnüşleri peýda bolupdyr. Durky bilen gözellige, ylahy syrlara beslenen tahýadaky her bir nagşyň täsin çuňňur many-mazmuny bardyr. Dünýäde hiç bir zat bilen ornuny çalşyryp bolmajak zatlar bar. Barha özgerýän döwrüň, ösýän tehnologiýalaryň zamanasy ony has-da aýdyň edýär. Ähli işleriň kompýuterleşdirilen döwrebap zamanasynda türkmeniň halyçylyk, zergärçilik, keşdeçilik ýaly milli sungat eserleriniň ornuny hiç bir zat tutup bilmeýär. Türkmen takasy bize